An Aviel hervez sant Yann, eizhvet pennad. Jezuz avat a yeas da Venez an Olived, met da darzh an deiz adarre e teue d'an templ, hag an holl bobl a zirede d'e gaout, hag keit en e goazez en em lakae da gelenn. Neuze, ar skribed hag ar Farizianed a zegasas dezhañ ur vaouez bet tapet oc'h ober avoultriezh. O vezañ lakaet anezhi en he sav e-kreiz an holl, e lavarjont dezhañ Mestr, ar vaouez-mañ zo bet tapet war an taol oc'h ober avoultriezh. Ha neuze el lezenn Moizez en deus gourc'hemennet dimp labezañ ar merc'hed seurt-se. Ha te, petra a lavarez? Komz a raen evel-se evit e amprouiñ, dezho da gaout peadra d'e damall. Met Jezuz o stouiñ en em lakaas da skrivañ gant e viz war an douar. Evel ma talc'hein d'ober goulennoù outañ e tigeinas hag e respontas dezho, An hini ac'hanoc'h a zo dibec'h, eñ da gentañ a ra dolo outi er menn. Hag o soublañ adarre e skrive war an douar hini avat o klevout se en em dennas kuit, hini hag hini, ar re goshañ da gentañ. Ma voe lezet e-unan hag ar wreg en e save kreiz an dud, Jezuz a zigrommas neuze hag a lavaras dezhi maouez, pelec'h emaint? Den nemet n'en deus da gonnanet. Hi a respontas, Den ebet, Aotrou. Ha Jezuz da lavarout, Me ken nebeut na skondaonit ket, met hiviziken chomet pec'hik. Adarre e komzas Jezuz outo en ul lavarout, Me eo sklêrijenn ar bed. An hini am heul ne valeo ket en davalijenn, met sklêrijenn ar vuhez en devo. Lavarout a reas ar Farizianed dezhañ, Te eo a zoug testeni diwar da benn. Da desteni n'eo ket diouzh ar gwir. Jezuz a respontas, Evidon da reiñ testeni diwar ma fenn eo gwirion ma zesteni, rak me a oar a belec'h ez on deuet ha da belec'h ez an. Evidoc'h-c'hwi n'ouzoc'h ket nag a belec'h e teuan, na da belec'h ez an. C'hwi a varn hervez ar c'horf. Me ne varn an den ebet. ha mar barnan eo gwirion ma barnedigezh rak n'emaon ket ma-unan-penn ganin emañ an hini en deus ma c'haset en ul lezenn eo skrivet ez eo gwirion testeni daouzek me a zoug testeni diwar ma fenn hag ivez e toug testeni diwar ma fenn an tad en deus ma c'haset lavarout a raen eta dezhañ pelec'h emañ da dad Respont a reas Jezuz, N'anavezit ket Me, na ma Zad. Mar anavezfec'h ac'hanon, ec'h anavezfec'h ivez ma Zad. Ar c'homzoù-se a lavaras Jezuz en teñzordi, en ur gelenn en templ, ha den ne grogas ennañ, rak ne oa ket deuet c'hoazh e eur. Lavarout a reas adarre dezho, Mont a ran kuit, ha ma c'hlask ar re faot, hag en ho pec'hed e varvfot. D'al lec'h ma'z an-me c'hwi ne c'hellit ket dont. Ar Yuzevien a lavare neuze hag en em lazhañ a raio peogwir e lavar d'al lec'h ma'z an-me c'hwi ne c'hellit ket dont. Lavarout a rae dezhañ, C'hwi a zo eus traoñ, ha me a zo eus krec'h. C'hwi a zo eus ar bed-mañ, ha me n'on ket eus ar bed-mañ. En lavaret em eus deoc'h e varvfot en ho pec'hedoù, rak mar ne gredit ket ez on-me an hini o vezañ e varvfot en ho pec'hedoù. Hag int da c'houlenn outañ, Piv out-te? Da gentañ, a respontas Jezuz, ar pezh a lavaran deoc'h, kalz a draoù am eus da lavarout ha da varn diwar ho penn met an hini en deus ma c'haset a zo gwirion hag ar pezh am eus klevet digantañ a lavaran d'ar bed ne gomprenjont ket e komze dezho eus an tad lavarout a reas eta jezuz pa ho pezo uhelsavet mab an den neuze ec'h anavezfot ezhomm me an hini o vezañ ha ne ran netra ac'hanon ma-unan met e komzan evel m'en deus ma zad desket din ganin emañ an hini en deus ma c'haset ha n'en deus ket ma lezenn ma-unan-penn o vezañ mar dan dalc'hmat ar pezh a blij dezhañ e-pad ma lavare an traoù-se kalz a gredas ennañ Jezuz neuze a lavaras d'ar Vuzevien o devoa kredet ennañ, Ma talc'hit d'am c'helennadurezh e vefot e gwirionez ma diskibien, hag ec'h anavezfot ar wirionez, hag ar wirionez a roio deoc'h ar frankiz. Respont a rejont dezhañ, Lignez Abraham ez omp, ha biskoazh n'omp bet sklaverien dindan den penaos e lavarez eta dieub e teufot da vezañ ha respont a reas Jezuz dezhañ e gwirionez e gwirionez me a lavar deoc'h an neb a ra ar pec'hed a zo ur sklav hogen ar sklav ne chom ket en ti evit atav met ar mab a chom ennañ evit atav mar doc'h dieubet gant ar mab e vefot dieub e gwirionez Gouzout a ran ez oc'h lignez Abraham, met klask a rit ma lakaat d'ar marv o vezañ ne gav ket ma lavar a zigor ennoc'h. Ar pezh am eus gwelet gant ma zad a lavaran, ha c'hwi a ra ar pezh hoc'h eus klevet digant ho tad. Respont a rejont dezhañ ha lavarout, Hon tad-ni eo Abraham. Ha Jezuz a lavaras dezho, Ma vijec'h bugale Abraham e rajec'h oberoù Abraham. Bremañ avat e klaskit ma lakaat d'ar marv. Me hag am eus lavaret deoc'h ar wirionez am eus klevet digant Doue. N'eo ket se en deus graet Abraham. Ober a rit c'hwi oberoù ho tad. Respont a rejont dezhañ, Ni n'omp ket bet ganet diwar gastaouerez. N'hon eus nemet un tad, Doue. Jezuz a lavaras dezhañ, Ma vije Doue ho tad, e karfec'h ac'hanon. rak eus Doue ez on aet er-maez ha deuet. Nann, n'on ket deuet ac'hanon ma-unan, met eñ eo en deus ma c'haset. Perak ne komprenit ket ma lavar? Dre ne c'hellit ket selaou ma c'homzoù. C'hwi zo bugaleoù tad an diaoul, rak youlou tad a fell deoc'h ober. Muntreur an den eo bet hennezh adalek ar penn-kentañ ha n'en deus ket dalc'het er wirionez rak n'eus ket a wirionez ennañ an hini a lavar ar gaou a gomz diouzh ar pezh ez eo rak e dad ivez a zo gewiad me avat dre ma lavaran deoc'h ar wirionez n'am c'hredit ket Piv ac'hanoc'h a brouffe warnon ur pec'hed bennak? Ma lavaran ar wirionez, perak n'am c'hredit ket? An hini a zo bugel da Zoue ha selaou komzoù Doue, setu perak n'o selaouit ket. Setu perak n'o selaouit ket, dre n'oc'h ket bugale da Zoue. Respont a reas ar Yuzevien da lavarout dezhañ Hag-eñ n'emañ ket ar gwir ganeomp pa lavaromp ez out ur Samariad hag ez eus un droukspered ennout ? Neuze n'on droukspered ebet, met enoriñ a ran ma zad, ha c'hwi am dizenor. Evidon avat ne glaskan ket ma c'hloar-me. Unan a zo a glask anezhi hag a varn. E gwirionez, e gwirionez me a lavar deoc'h, an neb a viro ma c'homzoù ne welo ket ar marv biken. Bremañ, eme ar Yuzevien, e welomp ez eus un droukspered ennout. Marvet eo Abraham. Marvet eo ar brofeded hag e lavarez-te an neb a viro ma c'homzoù ne dañvaio ket ar marv biken. Ha brasoc'h out-te eget hon tad Abraham hag a zo marvet? eget ar brofeded hag a zo marvet? Evit piv eta e fell dit en em dremen? Respont a reas Jezuz, Ma klaskan ma gloar-me ma-unan ne deo ma gloar netra. Ma zad eo a ro gloar din, an hini a lavari dezho ho Toue. Ha koulskoude ne anavezit ket. Me avat a anavez anezhañ, ha ma lavarfen ne anavezan ket. e vefen eveldoc'h ur gaouiad met anaout a ran anezhañ ha mirout a ran e lavar abraham ho tad a dride gant ar c'hoant da welout ma deiz gwelet en deus ha karget eo bet al levenez neuze e lavaras ar yuzevien dezhañ n'ac'h eus ket c'hoazh hanter-kant vloaz hag ac'h eus gwelet abraham respont a reas jezuz dezho E gwirionez, e gwirionez, me a ra war-dor a-raok da Abraham bezout, me a zo. Neuze e kemerjont mein da sac'hañ gantañ, met Jezuz en em guzhas hag a yeas er-maez eus an templ. Na vet pennad. En ur dremen e welas Jezuz un den dall abaoe e c'hanedigezh, hag e ziskibien a c'houlennas outañ. Rabi, piv en deus pec'hed emañ pe e dud ma'z eo bet ganet dall? Respont a reas Jezuz, Nag hen nag e dud n'o deus pec'hed, met c'hoarvezet eo evit ma vezo diskouezet ennañ oberoù Doue. Ret eo din, keit ha ma'z eo deiz anezhi, seveniñ oberoù an hini en deus ma c'haset. An noz a zeu ma ne c'hell den labourat enni. Tra m'emaon er bed ez on sklêrijenn ar bed. O vezañ lavaret-se e tufas ouzh an douar, e reas pri gant e alo hag e ledas ar pri-se war zaoulagad an dal, en ul lavarout dezhañ ket en em walc'hiñ e lenn Siloam, ar pezh a dalv da lavarout kannad. Mont a reas eta, en em walc'hiñ hag e tistroas o welout. Hogen an amezeien a gare o devoa e welet diagent o c'houlenn an aluzon a lavare ha n'eo ket hemañ an hini a veze azezet hag a c'houlenne an aluzon? Darn a lavare emañ eo, ha darn all n'eo ket, met unan hañval outañ. Eñ avat a lavare me eo! Neuze e c'houlennjont outañ penaos eo bet digoret dit da zaoulagad. Respont a reas an den-se a vez graet Jezuz anezhañ, en deus graet fank hag en ledet war ma daoulagad en ul lavarout din kedalen Siloam hag en em walc'h enni. Edon en em walc'het hag e welan. Hag e lavarjont dezhañ Pelec'h emañ an den-se ? N'ouzon ket, emezañ. Degas a reont dirak ar Farizianed an hini a oa bet dall, hogen ur sabad e oa an deiz-se m'en devoa Jezuz graet pri ha digoret dezhañ o zaoulagad. D'o zro ivez e c'houlennas ar Farizianed outañ penaos en devoa adkavet ar gweled. Ma lavaras, Lakaet en deus din fank war ma daoulagad. En em walc'het on hag e welan. Ac'hano hiniennoù eus ar Farizianed a lavare, An den-se ne zeu ket a-berzh Doue, peogwir ne vir ket ar sabbat. Met reoù all a lavare penaos e c'hellfe ur pec'her ober evel hep burzhudoù, ha dizemglev a oa ken etrezo. Lavarout a rejont eta adarre d'an dall, Ha te, petra a lavarez diwar e benn p'en deus digoret dit da zaoulagad ec'h eo ur brofed emezañ ar yuzevien ne gredjont ket ez oa bet dall an den-se hag en devoa adkavet ar gweled ken n'o devoe galvet e dud goulenn a rejont outo hag eñ eo emañ ho mab a lavarit eo bet ganet dall penaos eta e wel bremañ respont a reas e dud ni oar ez eo hemañ hor mab hag ez eo bet ganet dall penaos e wel bremañ n'ouzomp ket Pe daoust piv en deus digoret dezhañ e zaoulagad? N'ouzomp ket. Goulennit outañ oad a-walc'h en deus evit komz e-unan diwar e benn. Evel-se e respontas e dud gant an aon o devoa rak ar Yuzevien, rak dija ar Yuzevien o devoa divizet teurel er-maez eus ar sinagogenn an neb a anzavfe Jezuz evel ar C'hrist. Setu perak o devoa lavaret e dud oad a-walc'h en deus goulennit outañ. Gervel a rejont evit an eil gwech an den a oa bet dall hag e lavarjont dezhañ Ro gloar da Zoue, ni a oar ez eo an den-se ur pec'her. Emañ avat a respontas dezhañ ez eo ur pec'her-se n'ouzon ket. Un dra hepken a ouzon, dall ma oan e welan bremañ. Lavarout a rejont Petra en deus graet dit? Penaos en deus digoret dit da zaoulagad? Eñ a respontas, Lavaret em eus deoc'h dija ha n'hoc'h eus ket selaouet. Perak e fell deoc'h enklevout adarre? Ha c'hwi ivez a fell deoc'h dont da vezañ e ziskibien? Neuze e tibunjont dezhañ mallozioù hag e lavarjont, Te eo a zo diskib dezhañ. Ni avat, da Voizez omp diskibien. Ni a oar en deus Doue komzet ouzh Moizez. met hemañ ne ouzomp ket eus pelec'h ez eo. Respont a reas an den en ul lavarout dezho An dra-se eo a zo souezhus n'oufer ket eus pelec'h ez eo goude m'en deus digoret din ma daoulagad. Gouzout a reomp ne selaou ket Doue ouzh ar bec'herion, met an hini a enor Doue a garda e volontez, hennezh a vez selaouet gantañ. Biskoazh n'eus bet klevet en divije unan bennak digoret e zaoulagad d'un den ganet dall. Mar ne vije ket an den-se eus Doue e c'hellje ober netra. Respont a rejont dezhañ en ul lavarout Er pec'hed out bet ganet penn-kil-ha-troad ha te a rafe skol dimp-ni ? ha teurel a rejont anezhañ er-maez. Klevout a reas Jezuz e oa bet taolet er-maez ganto hag o vezañ en em gavet gantañ e lavaras dezhañ, Ha krediñ a rez e Mab Doue? Hemañ a respontas, Ha piv eo, Aotrou, evit ma kredin ennañ? Jezuz a lavaras dezhañ, E welout a rez, an hini a gomz ouzhit, hennezh eo. Neuze e lavaras egile, Krediñ a ran. Aotrou, hag e stouas dirazañ. Ha lavarout a reas Jezuz, Evit ur varnedigezh ez on deuet er bed-mañ, evit ma welo ar re na welont ket, ha ma teuio ar re a wel da vezañ dall. Hiniennoù eus ar Farizianed hag a oa gantañ a glevas kement-se hag a lavaras dezhañ, Daoust ha ni ivez a zo tud dall? Jezuz a respontas dezhañ, Ma vijec'h dall n'ho pije ket a bec'hed. Met peogwir e lavarit gwelout a reomp e chomo pec'hed ganeoc'h. Dekvet pennad E gwirionez, e gwirionez me a lavar deoc'h, an hini na zeu ket dre an nor e kraou an deñved met a bign dre ul lec'h all, hennezh a zo ul lec'h hag ur forbann. Met an hini a zeu e-barzh dre an nor eo parzh-tord an deñved. Dezhañ e tigor ar porzhier hag an deñved a glev e vouezh. E zeñved-eñv, o gervel a ra dre o anv, hag e kas anezho er-maez. Ha p'en devez lakaet er-maez e holl re e-kerzh en o-raok hag an deñved a ya war e lerc'h dre ma c'anavezont e vouezh. An diavezour avat, n'eont ket war-lerc'h, hogen tec'hout a reont dioutañ dre ma n'anavezont ket mouezh an diavezourien. Jezuz a lavaras dezho ar barabolenn-se hini avat ne gomprenjont ket petra a oa e gomzoù. Jezuz a lavaras eta da adarre, E gwirionez, e gwirionez, me lavar deoc'h, an holl gement a zo deuet a-raok din a zo laeron ha forbannet anezho, met an deñved n'o deus ket o selaouet. Me eo an nor, an neb a yelo e-barzh Drezon a vo salvet. Mont a raio e-barzh hag ez aio er-maez hag e kavo peurvan. Al laer avat ne zeu nemet evit c'hwipañ, lazhañ ha distrujañ. Me a zo deuet evit m'o devezo ar vuhez ha m'o devezo enfonnus. Me eo ar pastor mat, ar pastor mat a ro e vuhez evit e zeñved. Met ar gopread, an hini n'eo ket ar pastor ha n'eo ket an deñved dezhañ, pa wel ar bleiz o tont, a zilez an deñved hag a dec'h. Hag ar bleiz a skrap hag a zistaol anezho a bep tu. Rak ur gopread n'eo ken ha n'eo ket tec'het gant an deñved. Me eo ar mesaer mat, hag anaout a ran ma deñved-me ha ma re-me am anavezez. Evel ma'z on anavezet gant an Tad ha ma'z eo an Tad anavezet ganin. Ha ma buhez a roan evit ma deñved. Deñved all am eus ha n'int ket eus ar c'hloz-mañ. ar re-se ivez eo din o degas e-barzh ha klevout a raint ma mouezh ha ne vo neuze nemet ur bagad ur pastor hepken en abeg da gement-mañ e kar an tad ac'hanon ma roan-me ma buhez evit e c'hemerout a-nevez den ebet ne dilamm diganin met e rey àr-dant ac'hanon ma-unan Ar galloud am eus da reiñ hag ar galloud dec'h adkemerout. Setu aze ar gourc'hemenn am eus resevet digant ma zad. Neuze e savas an evezh disrann e-touez ar Yuzevion en abeg d'ar c'homzoù-se. Ha kalz anezho a lavare, un droug-spered zo ennañ, emañ o sodiñ. Perak int selaouet-hu ? Darnall avat a lavare: Al lavaroù-se n'int ket re un den drouksperedet, daoust hag un droukspered a c'hell digeriñ o daoulagad d'an Dallet? C'hoarvezout a reas e Jeruzalem gouel an Dedi hag ar goañv a oa anezhi. Edo Jezuz o vont don en templ. Edo Jezuz o vont don en templ dindan borched Salomon. En em zastum a reas eta ar Yuzevien en-dro dezhañ hag e lavaras hag e lavarjont dezhañ betek pegoulz e talc'hi ho spered en entremar mar dout-te ar C'hrist lavar dimen sklaer ha Jezuz da respont dezhañ en lavaret em eus deoc'h ha ne gredit ket an oberoù a ran en anv ma zad a zo testeni diwar ma fenn met c'hwi ne gredit ket o vezañ n'oc'h ket eus ma deñved ma deñved a selaou ma mouezh ha me a anavez anezho hag int a zeu war ma lerc'h ha reiñ a ran dezho ar vuhez peurbadus ha biken ken ne daint da goll ha den na ziframmo anezho eus tre ma daouarn an tad hag en deus roet anezho din a zo brasoc'h eget an holl ha n'eus hini a c'hell diframmañ eus tre daouarn an tad me ha ma zad a zo unan ar yuzevien adarre a zegasas mein evit e labezañ respont a reas jezuz dezho kalz oberoù mat o tont eus ma zad am eus diskouezet deoc'h evit pehini eus an oberoù-se am labezit ar Yuzevien da respont dezhañ n'eo ket evit un oberenn vat bennak e taolomp mein ouzhit met evit ur blasfem dre m'en em lakez te hag a zo un den da vezañ doue respont a reas Jezuz dezhañ daoust ha n'eo ket skrivet en ho lezenn lavaret em eus Doueed oc'h ? Mar gra ar Skritur doueed eus ar re e komze Doue outo. Hag ar Skritur ne c'hell ket bezañ dianzavet. Penaos neuze d'an hini a zo bet santellet gant an Tad ha kaset erbet gantañ e lavar dit-hu blasfemiarez dre m'am eus lavaret Mab Doue ez on ? Mar ne ran ket oberoù ma zad, chomit hep ma c'hredi, met mar gran. Zoken mar ne gredit ket ac'hanon, kredit en oberoù-se evit ma ouezfot ha ma c'hanafot emañ an tad ennon ha me en tad. Klask a raen adarre kregiñ ennañ, met en em silañ a reas a-dreñv daouarn. En em dennañ a reas adarre en tu all d'ar Yordan, e-lec'h ma veze Yann o vadeziñ er penn kentañ, hag e chomas ennañ. Tud e-leizh a zeuas d'e gaout, ha lavarout a raent Yann, gwir eo, n'en deus graet burzhud ebet, met kement en deus lavaret diwar-benn hemañ a oa gwir, ha kalz enno a gredas ennañ. Unekvet pennad Ha bez' e oa ur c'hlañvour, Lazar, eus Betania, kêriadenn Maria, hag e c'hoar Marta, Maria eo an hini en devoa olevet an Aotrou gant eoul c'hwezh-vat ha sec'hed dezhañ e dreid gant e blev. E breur Lazar eo an hini a oa klañv. E c'hoarezed eta a gasas tud da lavarout da Jezuz, Aotrou, setu me ho klañv an hini a garez. O klevout ar c'heloù-se e lavaras Jezuz, Ar c'hleñved-mañ ne denn ket d'ar marv, met da c'hloar Doue evit ma vo dezhañ roet gloar da Vab Doue. Jezuz avat a gare Marta hag he c'hoar ha Lazar. Goude bezañ klevet keloù eus ar c'hleñved-se e chomas evelato daou zevezh el lec'h m'edo. Ha goude-se e lavaras d'e ziskibien Deomp adarre da vro Judea. Lavarout a reas e ziskibien dezhañ Rabi, n'eus ket pell e klaske c'hoazh ar Yuzevien meinata ac'hanout hag e tistroez di adarre? Jezuz a respontas Hag-eñ n'eus ket daouzek eurvezh deiz ? An neb a gerzhe 'pad an deiz ne vez ket o strebotiñ rak gwelout a ra sklêrijenn ar bed-mañ. Met ma vale unan bennak en noz e strebot dre n'emañ ket ar sklêrijenn ennañ. Goude ar c'homzoù-se e lavaras dezho c'hoazh, Lazar, hor mignon, a zo kousket. Met mont a ran d'e zihuniñ. Neuze e lavaras e ziskibien dezhañ, Aotrou, Mar demañ o kousket e vo saveteet. Met Jezuz en devoa komzet eus e varv hag int a grede e komze eus mordet ar c'housked. Neuze Jezuz a lavaras dezho en sklaer, Marv eo Lazar, hag abalamour deoc'h ez eus joa ganin o vezañ n'edon ket enno, evit ma kredfot. Met deomp d'e gaout. Tomas, an hini a anver Didimos, a lavaras d'e gendiskibien Deomp-ni ivez evit mervel gantañ. Mont a reas Jezuz eta hag e kavas Lazar lakaet er bez abaoe pevar devezh. Tost da Jeruzalem edo Betania, ur pemzek stadenn diouti. Ha kalz eus ar Yuzevien a oa deuet da gaout Marta ha Maria evit o frealziñ diwar-benn o breur. Marta, eta, Kerkent ha ma klevas edo Jezuz o tont, a yeas d'e ziambroug. Maria a oa chomet azezet er gêr, ha Marta a lavaras da Jezuz, Aotrou, ma vijez bet amañ, ne vije ket marvet ma breur. Met bremañ c'hoazh ec'h ouzon e roio Doue dit holl gement a c'houlenni digantañ. Lavarout a reas Jezuz dezhi, Adsevel bev a raio da vreur. Lavarout a reas Marta dezhañ, Gouzout a ran ec'h adsavo bev en dasorc'hidigezh d'an deiz diwezhañ. Jezuz a lavaras dezhi, Me eo an dasoc'h hag ar vuhez, an neb a gred ennon, ha goude ma ve marv, a vevo, hag an neb a vevo krediñ ennon ne varvo ket da virviken. Ha krediñ a rez an dra-se ? Ya, Aotrou, emezi, krediñ a ran ez eo te ar C'hrist, Mab Doue, an hini a oa da zont er bed-mañ. Goude lavarout an dra-se ez eas kuit hag e c'halvas Mari he c'hoar en ur lavarout dezhi e-kuzh Erru eo ar Mestr ha da c'hervel a ra. Hag hi kerkent ha klevet a savas buan hag a zeuas betek ennañ. rak ne oa ket deuet c'hoazh Jezuz e-barzh ar gêriadenn edo bepred el lec'h m'he devoa Marta diambrouget anezhañ. Neuze ar Yuzevien hag a oa ganti en ti ouzh he frealzi pa weljont Maria o sevel prim hag o vont er-maez a heulias anezhi en ur soñjal edo o vont d'ar bez da ouelañ ennañ. Maria eta, adal ma tegouezhas el lec'h m'edo Jezuz, pa welas anezhañ, a gouezhas e arze dreid hag a lavaras dezhañ, Aotrou, ma vijez bet amañ, ne vije ket marvet ma breur. Jezuz, pa welas anezhi o leñvañ, hag ivez o leñvañ ar Yuzevien a oa deuet ganti, a skrijas en e spered hag a voe strafuilhet e-unan. Pelec'h, emezañ, hoc'h eus e lakaet, Aotrou? a respontjont deus ha gwell. Ha Jezuz da ouelañ. War-se ar Yuzevien da lavarout, Sellit, na begement e kare anezhañ. Met darn anezho a lavaras ne c'helle ket hemañ hag en deus digoret daoulagad an dall ober na vije ket marvet hemañ. Jezuz o skrijañ a-nevez ennañ e-unan a zeuas d'ar bez. Ur c'hev e oa anezhañ gant ur menn o stouvañ warnañ, ha Jezuz da lavarout, Lammit ar menn kuit. Marta, c'hoar an hini marv, a lavaras dezhañ, Aotrou, c'hwezh-farz zo dija gantañ, rak ar pevare devezh eo bremañ. Jezuz a lavaras dezhi, Ha n'em eus ket lavaret dit eweli, ma kredez, gloar Doue? Tennañ a rejont eta ar ment kuit, ha Jezuz o sevel e zaoulagad war-zu an neñv a lavaras, Tad, penaos a lavaran dit o vezañ ma'c'h eus ma selaouet? Me, avat, a oar am selaouez atav, met komzet em eus en abeg d'an dud a zo en-dro din evit ma kredin ez eo Te ac'h eus ma c'haset. Ha goude bezañ lavaret an dra-se, e krias a-vouezh kreñv, Lazar! Deus er-maez! Ha diouzhtu e teuas er-maez an hini marv, liammet e dreid hag e zaouarn gant lietennoù hag e benn paket gant ul lienenn. Jezuz a lavaras dezhañ, Diliamit anezhañ hag e lezit da vont. Neuze kalz eus ar Yuzevien a oa deuet da gaout Maria o welout ar pezh en devoa graet Jezuz a gredas ennañ. Met hiniennoù anezho a yaas da gavout ar Farizianed da lavarout dezho petra en doa graet Jezuz. Neuze an arc'hveleien hag ar Farizianed en em vodas en ur c'huzul ha lavarout a raent Petra a reomp? Rak an den-se a ra kalz a vurzhudoù. Mar lezomp anezhañ evel-se, e kredo an holl ennañ hag e teuio ar Romaned da zistrujañ hag hon lec'h santel hag hor broad. Unan anezho, Kaifaz, hag a oa beleg-meur er bloaz-se, a lavaras dezho, C'hwi, avat, n'ouzoc'h ket diouzh netra. Ne gomprenit ket ez eo gwelloc'h deoc'h e varvfe un den hepken evit ar bobl ken eget ne daffe da goll ar broad a-bezh? Ne lavaras ket kement-se anezhañ e-unan, met o vezañ ma oa beleg-meur ar bloaz-se e tiouganas e oa Jezuz o vont da vervel evit ar broad. ha n'eo ket evit ar vroad hepken met c'hoazh evit bodañ e-unan bugale Doue bet skignet a bep tu. Adalek an devezh-se e tivizjont e lakaat da vervel. Rak-se Jezuz ne dae ken a-wel d'an dud e-touez ar Yuzevien, met ac'hano en em dennas er vro dost d'ar gouelec'h d'ur gêr anvet Efraim, hag eno e chomas gant e ziskibien. Tost e oa Pask ar Yuzevien, ha kalz a dud eus ar vro a savas da Jeruzalem a-raok ar Pask d'en em c'hlanaat. Klask a raent Jezuz hag e lavarent kenetrezo o vezañ en templ, Petra a soñj deoc'h Daoust ha ne zeuio ket d'ar gwel? Hogen an arveleien hag ar Farizianed o devoa roet urzh mar goufe unan bennak pelec'h edo d'hen disklêriañ evit ma c'helljent kregiñ ennañ.